Ħadet bil-kbir f'servizzi finanzjarji. Ħabi kbir il-gaming. Ħabi l-kbir u tajjeb is-servizzi marittimi. Imma dawn huma kollha setturi illi huma barra mill-ambitu ta' kif titmexxa l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea m'għandhiex regoli tal-jom. Fil-qasam tal-biedja u tal-industrija fost oħrajn għandha. Mela fejn qegħdin taħt ir-regoli tal-Unjoni Ewropea mżinha 'l isfel, fejn qegħdin barra mir-regoli tal-Unjoni Ewropea, imma aħna membri tal-Unjoni Ewropea, telgħu 'l quddiem. U l-iskattar il-kbir imbagħad li ġara kien, wara 2013, li fl-aħħar is-servizzi finanzjarji telqu taħt dawn iċ-ċirkostanzi, dejjem barra mill-ambitu tar-regoli tal-Unjoni Ewropea. Telqu x'jiġifieri telqu? Jiġifieri kibru. Kibru. Splodew. Kibru. L-tkabbir ekonomiku enormi. Però, però, splodew ħabba l-Unjoni Ewropea. Le, x'għandu x'taqsam? Kif xiex għandu x'jaqsam? Jekk tgħid l-Unjoni Ewropea m'għandix regoli għalihom dawn. Billi m'għandix regoli imma l-fatt li aħna nistgħu aħna ir-raġuni li aħna nistgħu pereżempju nġibu n-nies tal-gaming hawnhekk li biex jisservisjaw jien naf l-Iskandinavja jew il-Ġermanja huwa minħabba minħabba l-fenomenu tal-passporting li toħloq l-Unjoni Ewropea. Le, tant hekk żball fuqha din, m'għandix x'taqsam. Imma apparti minn hekk, Għalfejn m'għandix taqsam, żomm, korreġini. Għal din raġuni li waħda mill-affarijiet li ma hemmx, ma hemmx regoli fl-Unjoni Ewropea fuq passporting. Mhux regoli fuq aħna fil-fatt aħna x'għamilna fil-gaming. Ħloqna eh, regulatory framework għal gaming. Għax fl-Ewropa kif qed int ma kellix eżistu, eh. imma ir-raġun li stajna niddiljaw ma' kumpaniji bħal jinnaf il-Betsin, mm, il-gig, Huwa, speċa parti kbira minn dak li kien jagħmilna attraenti kien il-fatt li konna fl-Unjoni Ewropea qed niddiljaw bl-euro li qed. L-euro m'għandux taqsam din ħaġa, skużi. Ħafna mill-affarijiet, pereżempju, jippruvaw. You're susceptible to forex u forex changes. Oh, for gaming. Meta qed game dak stess, come on. Ta' mhux long term investment. Qed game dak stess. Qed twaddab il-flus tiegħek daqshekk. Tafx il-rate of exchange. X'għandha x'taqsam? Imma l-overheads x'inhuma? Overheads b'żejjem hemm din, x'għandha x'taqsam, bir-rispett kollu ta'. Imma kieku kieku Waħda mill-problemi li se jkollna issa hija preċiżament di. Illi l-Unjoni Ewropea diħla bil-kbir fuqhom daw. Tipprova tirregola s-servizzi finanzjarji. Eh, le, le, Diela wkoll fil-gaming. Ħan represent, ħan represent, imma naħseb il-boom ġara. Hemmhekk il-problema ta' ta' Il-problema tagħna hija preċiżament illi issa qegħdin kollox, kollox le. Għandna ħafna f'dal-basket u dal-basket jiġi mafex, mafuż. Għalfej, mela, sekonda waħda fuq tal-game, en komplu tal-gaming sekonda waħda. Eh, ġviri, għalfej ma splodiċ qabel 2003 għallura l-gaming, għax il-fema tijaj, u di kont tkellim ta' ma' kont tkellim ta' ma' avukati somma li għu naqra familjari ma' dan il-sujġet. U, bażikament, il-konklużjoni kienet li dak li kien jagħmilna attraenti kienu żewġ affarijiet. One, li aħna konna kapaċi li noħolqu regulatory framework f'industrija li ma kellhiex regulatory framework. U allura stajna nagħtu l-liċenzji li dawn eventwalment spiċċaw issarrfu f'ħafna flus. għall-kumpaniji equals ħafna flus għat-taxxi equals ħafna nies li ġew Malta biex biex nimpjegawhom eċċetera eċċetera. Imma tu kienet il-fatt li konna fl-Unjoni Ewropea u daw setgħu jagħmlu business ma ma ma pajjiż li qiegħed fil-framework Ewropew.